Crest Media TV. Iraka lyawe.
Emfakazi ishatu ez'omugyenzi David Mujinya owaabaire ari kansara naajwekyera omurika gwa kagaramire aha gombolola ya Nkungu sub county nibateerera gavumenti omuranga ahabwa saako emwe erikushangwa omuri Nkungu okutiinisiriza omwe aharibo okumubinga omu nju ahabwa rooni ei batarikumanya. Emfaakazi Judith Mujinya, owaatsigiirwe enju egyo ku abaire naagaaniiraho n'omunyamakuru waitu Elly Negana, yaamumanyisa ku yaateereirwe esimu bwanyima ya sande ibiri omushaija we aziikirwe, neemumanyisa ngu enju egyo n'ey'abandi. Judith Mujinya
ari omukyara emfaakazi w'omushaija wangye ou twaziikire eby'omukaaga byo ku ikumi, enkumi ibiri abiri n'eshatu. akantsigira omwana omwe nana enda akantsigira enju eri omu senta ei naabaire nintuuramu kwonka nyine ahu omu kyaro ahu ndikuba ninkoreramu bizinesi ndikutaaha omu kyaro yantsigira enju Ku haabaire hahwiremu nk'esande nka ibiri tumuziikire, naafuna esimu neegamba ngu enju egi ei orimu n'eyangye. Naamubuuza naamugira ngu n'eyaawe ota? Ati nyine endagaano y'enju egyo kandi eriho sitampu ya chairman. Naanye naamugira nti enti haza naanye nyine endagaano yaayo. Ati enti, ati kandi waaba otarugiremu? hati n'okuraba abaporiisi nibakwihamu hati n'okwihamu poriisi nti kareka ntegyereze poriisi. Omushaija owaabaire naantiinisiriza akaba ari mutungi akanterera ku naamubuurize nti ori oha yaangira ngu bamweta Mutungi. Naashanga omushaija ogwo ningira ki niimumanya. Naanye naamubuuza naamugamba nti haki kuruga kare koona okootaha? Aheeruka naagitaahiremu enkumi ibiri ikumi na mwenda. Kandi ku naamazire ntugure nshweka nibwo naataahamu. Iwe kuruga okwo bwona ohika otaaha nkahi? Yaagira ngu nibwo ateekateekire kukoresa eitaka nanka enju yeeye. Iwe ku otaaha noorabaho noohingura noohingura noondeeba ndimu ohika otakaijaga kunshaba rurenti. Iwe obu oreebire omushaija yaafa nibwo onshabire onshabire ngu enju n'eyaawe? Yaagira ngu we ntakimugambira ekyo nibwo aija aija kukoresa porooti yeeye enju yeeye. Tikare twabikomya mbwenu ku mbaire ndi aho ijo ahwireho nk'okwezi niimanya naareeba naaza kwija aha naashanga hahandiikireho hahandiikireho ebigambo birikugamba ngu ni poropati ey'abaakitura saako nibagiguza Naanye mbwenu ahataaho binshobeire. Akangira ngu enju akagigura, akagigura n'omwana owaatugurize. Yangira ngu kandi aine endagaano. Kandi naanye nyine endagaano.
Omushaija ogu aagibagurize nibamweta ota? Omushaija nibamweta Turyamusiima Rogers. Kwonka akabura tariho, tinkumanya ahu ari.

Ngu n'omushaija we akaba ataine eibanja ryona omu banka narishi omu sacco. N'ahabw'ekyo naateerera gavumenti omuranga okumuyamba aha nshonga egi ahakuba n'enfaakazi kandi omushaija we akamutsigira abaana b'okureeberera. Omukazi omukazi omukuru ow'omugyenzi David Mujinya, mukyara Irene Mujinya Arugireyo yaashaba abeebembezi okubayamba aha nshonga egi. Nsaasiirwe Irene Mujinya, omushaija waitu akafa ebiro tukamuziika ebiro mukaaga by'okwiikumi twatsigara turi abakazi bashatu n'abaana baitu. Yatusigira ebintu. Hariho omukaire we ayine naatuura omu senta ya kagaramira ei akamusigira enju ei abaire naakoreramu. Egyo enju kandi eizire omuntu kwija kuza kugihoza n'okureeta aba banka bakahandiikaho. hariho ekyihandiko kyabo kya banka Kandi buzima twine obuhame turikuhamya ngu omushaija waitu aba ataine looni omu banka yoona kwonka nindeebaho ekyihandiko ekirikugamba ngu ni banka eya kituura sacco niyo ehandikireho Kandi nehandiikwaho erikuguza enju egyo Kandi omukazi ogwo mukaibanye Amutsigiire omwana na n'enda mbwenu aherize kuzaara. Mbwesha abaana abo abagira ata? Mbwenu naaba ninshaba kandi nyowe niinye ndi omukazi omukuru. Mbweshi nyowe nyine abaana bangye ninza kugaruka nze kworora abaana ba mukaibanyu? Mbwenu naaba ninshaba abeebembezi baitu kandi abu turikukunda munonga kandi ababi naakora nabo nawe abaire ari kansara. Mbwenu twaba nitubashaba n'embabazi na rukundo nk'oku mubaire nimukora nawe, mwije mutuyambe nk'eka ya kansara mugyenzi waanyu. Na munonga ninshaba Seezi Byaruhanga hamwe na Dan Muramuzi mwije buzima mutuhike mutuyambe omu nshonga egyo. Mutuhuumurize mutugariremu amatsiko ahabw'okuba baari mugyenzi waanyu. Mbwenu mwije mutuyambe nk'efaakazi zitakaabaasa kubonabona. Muyambe abaana baitu nana itwe efaakazi ezigumireho. Kandi itwe nk'abakazi ba Mujinya twine enkwatanisa omu ka yaitu. Nitukwatanisa nambwenu enshonga egyo ku naagireebire, Ku ngihuriire naahikaho aha nju, naagireeba naahurira naashaasha munonga. Nikwo kushanga naitwe tuteera omuranga ngu buzima mwije mutuyambe kandi eki nyinemu amatsiko ngu nimwija kutuyamba nk'abeebembezi baitu. Omwami Amos Katugunda, omutaka kandi owaakozire endagaano y'okugura enju egyo, naahamiza kimwe ku enju egyo yaashashwirwe kuhwayo hatatsigaireyo eibanja na rimwe. Ninshemeza abantu mwena, abeebembezi mwena abu naateerera omuranga ogu. Enju egyo eineho bwamushaija, Muzinya David n'omukazi we Judith. Akagigura niinye naakozire endagaano, niinye naabaire sekuritare. Tukaba turi abantu bataano. Ow'okubanza akaba ari muzinya David Kigura, owa kabiri ari omukazi we Judith, owa kashatu ari Kiguza, owa kana ari Chairman LC1 Eliab owa Kichororo kuhamya ebyakora, owa kataano niinye Amos Katibunda owaakozire endagaano. Enju egi omuzinya akagigura miriyoni ibiri n'ekicweka. Yaashashura kaashi zoona zaahwayo. Enju obwire obwo ekaba erimu otwigi tw'ebiti. egi myaka y'obujuga ebyoma kwonka ekaba etakozire eby'amatafaari yaagikora agiteeramu erangi yaagikora na siiringi ahaiguru yaatembuura n'orutookye enyima eineyo orutookye rurungi munonga rukaba rutariho yaakora na tooyi ka toyileti enyima kakaba kagwire mbwenu oriija orikugikompureninga ngu neeye kuruga obwire obwe kuruga enkumi ibiri ikumi na mwenda ebiro tinkuza kubigamba ahabw'okuba haine eki twecwekyere omunda

z'emitwaro etaano etaano nizinywa rusefura miriyoni ibiri. Chairman w'ekyanga kya Kagaramira, Omwami Eliab Kukirooro, enshonga egyo naagigambaho ati,
Amazire nibagita Eliab Kukirooro Chairman LC one wa Kagaramira Central. Hati ebyokurya birungi omu katare Kagaramira. burijo nabwe ntakashire omu katare ka kagarimiro burijo abantu abari ku shaba looni nimba mbasayiningira mbaha amaizi barete ebipapura bya banka mbisayininga batunga sente zabo oba ovaakamu oba omu ishiya oba omu ebo na mbwenu ku nabire byabunyekira nanka omushaija mededi. Waija na na manager wa wa Kituura baashohora omu katare baambuuza ngu nanka ebyamutungire okumanya mbabuuza nti Mutungi ati ba ngu ebyamutungi enju ye ka neeguzibwa mbuuza medard ngira nti enju y'okuguza buzima

orikukora amaka g'abantu. Medard, Nitwiija okairukanga na Siraje yaakurema, hati noirukanga omu bintu by'abantu. Toorya omu bintu by'abantu Medard, nibikureetera ebizibu. Hati manya niinye naamwemerera, twaabaire tumwemerire naamwemerera nkamuteganisa. Mbwenu ekinyihirooho kikaanteganisa, naija kuza kushanga enju ya muzeyi Medard. Tinkumanya manegyere w'abihandiikire, tinkumanya Medard Lewis yaaba akabihandiikaho, ahabw'okugira enshoonga egyo niinyaga eby'obushweeshi bw'oruki, kwonka tikirikuteganisa nsheeri yangye. Ebyo nibyo birikweta ngu baitu. Omu kwija kuhika aha kuhandiika aha aha aha nju. iwe nka famire ekaija yaagyezaho kwija yaakwirukangira? Omukazi akaija angambira naagira ati, Ka tutegyereze tureebe eki baahandiikireho nikiija kubareeta nari baija kutubagaisha. Mbwenu egyo enju bakaba nibeereka ngu nibakigikozesa nari batindi kugiiba? Aa Mukama yagiigwire naagikoresa enju ye.
Naagikozesa. Naagikozesa.
Medard n'owaahi?
Medard ni mushaawe wa nkungu, mangu nitutenderaho mataka. ahabw'okuba tinkaguzaga eitaka ngu yaaritenderenka kwonka nibwo yaija areebembera aizire na maneja akanshanga omu katare nkagarura kandi waahandiikire aha shuti ntiine owaamureebire tindikumumanya kwonka hariho ekigambo kituura saako ki kindimanya ekigambo hariho ekindi kigambo ki ngu baahandiikire aba kituura kandi ekipapura kyabo tindikukimanya. Enu gavumenti nigiteera muranga ki?

n'omutuuze akashangwa atsigirwe owishe babiri boona abataka nibamumanya n'omutuuze waaha yamazire emyaka akaba atari mushuma akaba atari muyaayi kandi akafire aine amaka gye ari kansa.